Eyo miatɔ ŋkɔ nye ne folu mɔ ye ami amɛki miwo he mi nyam nyuiɖe a mi nya be ne wo me yɔm be folu mɔ la kata yɔ be miss zɔ kɔkɔɛ fã e enya ɖe le me di mana mia nya ne mi le ŋku ɖe ŋua last year twenty twenty four a around august a edu vovo wo ɖu woƒe azãwo edu vovo wo ɖu woƒe du zãwo nye me teŋ kpɔ vovo yi ɖe woƒe te me ya vɔ eyo xe me teŋ dea e me di mana agblɔ nu enya vi ɖe ku ɖe eyo xe me teŋ de ŋu na mi Eh last year August twenty twenty four a agɔtime kpe tɔetɔwo ɖu woƒe agbame vɔzã yes ya gbemagbea menɔ fima wo dze gɔme dzoɖagbe eh wo dze gɔme dzoɖagbe wu nu memi ɖa yɔ ya kpe da sɔlime eh kɔsiɖagbe ta tso le dzoɖagbe kemi pɛtɛ menɔ fima me nye ɖeka o mi kpli JMTV eh GH ya woe yi kpli Arizona shot Míabete míawoe yi, please wo o. E, agbame vɔ alo agɔtime kpe tuetɔ wa, o ɖuna woƒe agbame vɔ za vɔ. Ete ƒe didiɔ me ka ɖui kpɔ. Ta xe last year, xe nye, e, 2024, o ka be yewoa ka ɖui ɖe. Nye ŋutɔ medi manɔ fima kpɔ be ɖe leke wa nɔ. Nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me, e, azãwo pete le vowo ta ɖe dzi na ne wolẽm kura kpɔ be hogbe tsotso koe xɔ ŋkɔ paa. Hogbe tsotso e xɔ ŋkɔ, e trend paa. Vɔ medi magblɔ na mi be ɖe, e, ne wome de azãwo pete mɔ ɖe asusu be ɖe hogbe tsotso ɖe, e vivina wu ɖesiaɖe.

Ele ziɔƒui mɔ dzi. Ne wonya ame ɖe he wotso le ho yina ɖa ƒla wo alo yina ɖe ziɔƒuia, agɔtime kpɛtɔe le ziɔƒui mɔ la dzi han fimie agɔtime kpɛtɔe le. Agɔtime kpɛtɔe tɔwoa, woƒe edɔ yiwo ho teŋ wɔna ƒã nye avɔ lɔlɔ han agbame vɔ lɔlɔ. Eyae wɔe be agɔtime kpɛtɔe tɔwoa, wo ɖuna woƒe eh Edɔ yewo xɔ wɔna ƒe azã enye nuka? Kete, Hebritɔwo yɔnɛ be kente, vɔ kpɛtɔetɔwo yɔnɛ be kete alo eʋeawo yɔnɛ be kete. Nuyi xe ta woyɔnɛ be kente alo kete la tsɛa? Ne mekpɔ vovo geɖe kpɛtɔe gɔmea alo eʋenyigba dzia, mabia wo se be nukata ya womele yɔ be kente o, ke boŋ ɖe wole yɔ be kete. Ahan. Ta ya ye ma ta agɔtime kpɛtɔetɔ wa agbamevɔ alo kete yae nye edɔ yewo xe wote ŋu wɔna ƒãa wònye woƒe tsɔɖui. Ta ne ɖo ƒe sia ƒea, agbamevɔ zã ya wo ɖuna. Agbamevɔ zã ya wo ɖuna nyuie ɖe. Ta last year eƒe ke va yi ma, wo dze gɔme dzoɖagbe. Dzoɖagbe ma, ametsitsiwo pɛtɛ kple dumeviwo pɛtɛ wo yi ɖe aƒe gã me. Teƒe ɖe le wo yɔ be aƒe gã me. Efi mi nye woƒe ancestral home ye wo yi va do gbe ɖa. Elabe ne wo le ŋku ɖe woƒe nu yiwo ho dzɔ va yia, wobe agɔti me kpɛtɔe tɔ ho gbɔna. Eteƒe le koŋ wo va dze enye woƒe aƒe gã me. Efi mi wo va dze aƒe amewo dze gbedze eƒe amewo va le kɔƒe kɔƒewo tso tagbɔ agɔtime kpetɔe alo agɔtime tɔwo ŋutɔ la, menye kpetɔe ɖeɖe koe nye agɔtime dua o. Agɔtime duawo le vovovo. Ne eme ke ɖe ame tsitsiwo ŋu koa, woagblɔ na mí agɔtime du nenee va ƒo ƒu wɔ agɔtime dua ŋutɔ. Se eme ɖa ɖe. Aha! Ta Judah gbe ke mía, míyi ɖe aƒe gã me ye wova do gbe ɖa wobe Prayers and the Ancestral Home ya mí gbɔ va va gbɔ ɖe eme. Tuesday wɔnawo yi dzi. Emi le mi le wo le wɔ le wɔ le wɔ di ya wo ɖa gbe yɔ be tɔ tso gbe ne be ɖe na gɔ ti me kpɛtɔɛ tɔ wo le woƒe azã ɖu ho nya gbɔ me vɔ zã ne wo dze gɔ me dzo ɖa gbe a kpɔ be azã la bete la e le kɔ nɛ kɔsi ɖa ɖeka blibo ƒe azã ɖuɖue ta dzo ɖa gbe xe wo yi ɖe aƒe gã me xe va do gbe ɖa le woƒe aƒe gã mea bla ɖa gbe wɔna bubuwo yi dzi ku ɖa gbe wɔna bubuwo yi dzi abe ɖo ka stɔri tɛlin kple tɔwo eh food kɔ eh, baza kulitɔ gake yi mi nyi ma gblɔ ki mi xe wo wɔ vivi nam ya wo da gbe kaka ma kpakpa gɔti me tɔ ko ka match be yi ka yina ɖe eh aƒe game nu ka wo va aƒe game ha wo ka yɔna te nkeke ma be nu ka tɔ tso gbe za alo tɔ tso gbe eh mi atɔ ne mi lɛn ko ɖe screen dzi akpɔ be tɔ tso gbe be nu ka agɔti me tɔ di be nu yo fia be ye ma yi me xe yo tɔgbo akpɔ va dze aƒe game wo be etɔ ma dzi wo nɔ tɔ ɖe le agɔti me kpɛtɔ yɔna be tɔ dze Etɔ ma dzi yawo nɔ aƒe wova check kpɔ be ɖe teƒea nyoa ta wo demonstrate nukimi betɛ yawo ɖagbe ma tɔ tso gbeza mía tɔ menɔ bɔbɔe ɖe ɖe enya kpɔ ko si ho nya le vava si gbeko si gbeko ho nye agba kete yawo tɔ na le fimi alo agbame vɔwo nyowo te lɔna le fima tae efia fiawo ametsitsi ametsitsiwo Enyɛ koe nye me te kpɔ kete ɖeke do aƒe va ya o. Vɔ meka ɖe edzi be ɖe esi etɔ ya la, eh, ame ɖe a sponsor-am kete ŋtsi ma de ɖe abɔ, a ɖe asi le skeleton ŋu da ɖe akpa ɖeka a nɔ dzedze ɖa ne mi mia nɔ kpɔkpɔ. Mi se be ɖa ɖe. Ta tɔ tso gbe zã, wo wɔ tɔ tso gbe zã ya wo ɖa gbe. Xe wo wɔ tɔ tso gbe zã vɔa, the next day xe nye fi ɖa gbe, wo be tu da gbe.

boboboboboe mɛ gbagbe ɖe n'okpɔ woƒe pake dzi wole wɔ ɖi asusu be ɖi asusu be kuteƒe ya tu dagbe ma tsɛ yi wɔna ɖe tae wo tsɔ ŋkɔ na azã ma alo ŋkeke ma be nu ka tu dagbe

Ŋmɛ be ɖe wɔna ɖeka le fia mɔ wɔna paa ya mia boys obete mi like na wo be asia le tɔ me eko no kpɔ nyɔnu viwo hm moto vi kpesewo dze tugbe dze tugbe wo le line ɖeka me le lɔbɔ wo tri line kaka di ɖe yewo ƒe tɔ dze me ko yi ɖe tɔ dze la me yewo ba me sia me ame ɖe kɔ atukpa ame ɖe kɔ zevi wo dro wo va ku tsi le tɔ me kɔ yi ɖe efia va ƒe me ebe ɖe Gbe ma gbe ne wòzu be wova zã nuteƒe be Tirsixa amewo sugbɔ, ne womete ŋu wɔ seleshi ɖe kpɔe la, asia le tɔmea la, ɖeko wòdze be nàva ŋutɔ ɖe mɔto nànɔ ado asi ali nànɔ nyɔnuviwo kpɔ. Ne ekpɔ ka gbe bu eke nya kpɔ ekpe, ne bubu ka va nya kpɔ ekpe, no, go and sit down, next. Ah, you will just be doing seleshi kaka nàkpɔ goma anya ame ka vivi ke ate ŋu aselect o. Seminary. Ta ne wòzu be wonya ame ɖe xe wòva Agɔtime kpɛtɔewo ƒe agbamevɔzã ya wòɖo Firagbe ƒe fiae me. Eya ko wɔna ke míwo yɔna ŋkɔ be asia le tɔ me. Eya ko wɔna ma yi dzi ne wokpɔ nyɔnuvi nyɔnuviwo. Mebe ɖe míɖo be nyɔnuviwo le ŋuwo ta ɖe dzi ɖee. Yes, meka ɖe edzi be agbame agɔtime kpɛtɔetɔwo ta wogblɔ be nyɔnuviwo le ŋuwo ta ɖe dzi nyateƒe. Mía tɔ mele bɔbɔe ɖe o.

Yes, yea nye Fiɖagbe Fiame. Fiɖagbe ma ke ƒe zã mea, yea wɔ woƒe pageantry ho leke woyɔnɛ, sigbe woyɔnɛ ma, wobe Miss eh, Kete, sigbe woyɔnɛ ma. Yes, Miss Kete. Eeee! Efimia yeke mía nye ŋutɔ kra gbɔ enua va glo nu ko mí be nɔ nɔ nɔ nɔ na microphone ma de stage dzi ma ma entertain amewo. Zi geɖe ne amewo kpɔm ma wosusu be anfuetɔwo me nyo

Ya ŋutsuɔ ɖee le eme ne eme gblɔ na ŋutsu ke be, Ee, nyɔnu ke melɔ̃ na be ɖo ɖavɔ le mi dome na yolo. Eme gbɔ dee eme nɛ. Mía tɔ nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me. Ne wo me kpɔ ground deb a ɖeke teƒe kpɔ le voltage ɖe dzi, wo le azã ɖu le voltage ɖe dzi, ne wo me kpɔ ground deb a ɖeke teƒe kpɔ ɖe, va agɔti me kpetɔe, agbamevɔza, satiɖe, woƒe grandeba, efia kple fiawo fia vovovowo va, efia vovovowo va, ne wokpɔ leke fia ɖe sia ɖe do awu le atsyɔ tɔxɛ me, ne wokpɔ kete kete, nu ɖeka ke ɖaka wòwɔ nya kpɔ na ame nye be, ɣe ma ɣi me xi mina ɖe grandeba la ɖe, akpɔ be efia ɖe sia ɖe wokɔ fia ɖe sia ɖe ɖe aƒe akame, wokɔ efia ɖe sia ɖe ɖe aƒe akame, akpɔ be nuka efia ke ate ŋu azɔ le aƒe aka ke le me ava ke efia ke ƒe aƒe akame, woaɖo edzi. Efia ke wokɔ efia ɖe apa Karmel wo. Dze wokɔ efia ke ɖe apa Karmel. Dze efia ke wokɔ aka apa ka pɛtɛ kɔ va kpe ƒo ƒu. Dze efia ke do le eƒe apa ka me ge ɖe ame bubu apa ka me. Dze woɖu wɛ dii. Ne edzɔ si gbe ɖeko menɔ fafa na ame kemi wokɔ apa ka. Because one one in one kura mele mele mele mele takpe nɔ azu be two in one. Se mele ɖe vɔ woƒe ke eke pɛtɛ ɖeko wole wɔ to to to show unity. Elabe agɔti me kpe tɔea eh edu vovovowoe wova ƒo ƒu ye wowɔ agɔti me dua. Thanos be efia ɖe sia ɖe tso afi sia afi, ya ko efia ke ado le ame ke ƒe apaka me, ava ame ke ƒe apaka me la, it shows unity. Gake ame ke mi xoxo apaka akoe ya ko me me feel pity na, se eme ɖa ɖi. Ya nye grounded ba. That time no me kpɔ ke bete be no no no no no. This year, this year la, me se be wo launch eh woƒe eh eh lekɔ ne azã la ke. le aƒlawo yes ɖoko nye mesi kaba ɔta nye me tɛn yio ɛɛ manɔ to dzi gbegbe he wa wa wa ka ɖu agɔ agbame vɔza la kɔa ma va na mia nya kple susu be ne wo di bia yi kɔa ɛ mia bɛ te mia yi na kɔ si yi ka gɔti me kpɛtɛ tɔ wo ɖu nɔ ƒe agbame vɔza ɖa ɛ ne wɛ ne du bubu ka la azã ɖo yɔ di be ma va ne ma kpɔ te be ne ma gblɔ na dukɔ wa ata yɔm faa ŋkɔ nye ne fol mɔ aka nyɔ be miss zɔkɔkɔɛ ɛ ne wɛ kpɛlɛ be.